Igoro nabateebetie ng'a ekero kangocha kobeta riko ng'a monyigwete iga iga, ekero ngocha koba ng'a naikereire bono chibese, mokoondora ama aa bono ngonye gotirimia chinsaga iga, bono ogocha konyora nde very busy, nonya na amasese aria moigwete abwate chibese mokoigwa bagomirise ntoma anga mwane kobarora iga, abasubati baria mokoigwa abagusii babwate chibese mwane kobarora iga iga emetandao, mbari igaa, mbabwatie inse bakonya gotiringa buna intwe iga iga to- togo- tokonya korigia chibese. Ririkana monyigwete, ririkana monyigwete naende like my page. Nari nda- ndasuke na inche ebinto bi- binsumaereri. Young people inche gocha tokwane rero, rero totaete tokwanere igoro ya oborimo, abanto baria bakong'ainereria. Abanto mbaro bachete oborimo, oborimo. Bagoteba buna bono noo twarare na Penny tokorore amache aria e water fountain eye. Mbanya korora water fountain lakini bakong'ainereria ng'a eeh. Chigweta fountain eye ntwachiete egeseri tokagenda Florida. Abanto mbare ororo banchete oborimo rika mo monyigwete na ringo ekero ngokwana tinkonya gwekwanera enchera eka rika ng'a monyigwete. Abanto mbare ororo banchete oborimo. Ebori ng'a nki gekogera okonya kong'aina abanto. Abanto mbare ngakwang'ainire oborimo mbore ngokwang'ainire abanto isiko aa gotebia abanto ng'a gento gete gento gete naende omanyete ng'a you are lying. Nomanyete ng'a amang'ana ayio ogokwana noborimo, na bono nkorire itunda eri, moroche amatunda aya nachete igoro nkabaorokia ng'a nkonyatua nachete nachete mogondo ngatua amatunda aria, mwaroche ng'a mogondo nare, eri neri itunda nkoria. Neri itunda nkoria namanya gotebia omonto ng'a eri ne chinkorogonyo nkoria, echi tari chinkorogonyo eri neri itunda. Okong'aina abanto. Nigo amo omoni bw'obe oborimo, inche tokore okong'aina abanto. Aye egasi yao noborimo bwoka. Nkonya- nkonya gotebi onde bw'amaene. Aya, naende aira chinotes, nabatebi ting'ana gotumia chinotes nario, mokomenya ng'a amang'ana ngokwana iga are very serious. Ekero togosoma abanto abarimo, abanto bare liars, abakorokwa pathological liars. Oboria momanyete nekero togochaka goteba onde okong'aina mama omino ng'a nachete America, ngacha nkagora chinyomba chiane, nacha nkaigora ebiasara iga, mama omino ooh buya sana leo nida mbuya mono. Ogo ogochaka kobanga mama omino oborimo, oborimo obo ogochaka korwa abana bare abasinini, bakina bakina bagenderera bono omonto omonene gwachaka iga America, kwari gwaka esimi gwatebi mama omino ng'a nde iga na iga na iga na iga okong'ainereria.

Manya gocha nkong'aine ng'a ng'ai aya, ng'a nonya narenge Florida mbarigete ng'a chiaregete nabo chigokoria oborimo. So, chinoti echi rero chiane chire chinke sana igoro chi'oborimo, we communicate. Kare ebori ng'a inki gekogera oko- okong'ainereria. Ekero okong'ainereria, ebori ng'a ng'ai otaete koenena oborimo obo, abanto bande, gotokong'ainereria erinde toirwe chi- chisituation.

yaani ogochaka elaye gwa stick to it. Abanto mbaro ororo ba- ba stick it to the line ng'a menyete buya na mokane and you know their line. Abanto mbare iga iga ba- bamenyete na with a lie, omenyire na omosacha oyo omotienyi omogima iga arinete omosacha oye, akoenda ase abakungu bandenyete ng'a omosacha one tomenyete buya sana, you know your line. Abasacha mbare aba batanyare gokwana, magi my friend ng'aki baba, nyangi eria yao bande ngonya konyetengera tore, eh, oga- ogacha buya sana eh. Bono abanto bande ng'o amenyete nomosacha nyomba, mokungu nyomba, tanyare gokwana nomokaye emetienyi ebere? Omenye goika isiko atebe ng'a omokungu one imwanchete sana, inse alae. Eh, ebinto aye oborimo bwoka aye, yaani ase taiyo ogoika otebe obomaene ng'a ng'aki, ng'a yaya egento eke kere iga kere iga. Ekero okobeka oborimo obo amo, ogo bw'oborimo obo ogocha kwaba epathological. Kolaya kwaba omonto omorwaire, okong'ainereria aye kende nkere gekorwa monwa oo kere ki'obomaene. Epointi ende egoteba ng'aki insa chinde nabo tokong'ainereria because Maggie ochire ontebire estori, negende estori ya Maggie, naimokia estori eye ya Maggie, naye nairera Margaret. Ekero natebire Margaret na Margaret, chiline chiria tokoegwa twaira twanya gokoba, ina obo oborimo obwo mbori bobe because na omonto onde okoa. Bono aye ekero omonto akong'ainia, naye koimokia akaborimo ako gwakora ki? Kwaenda gwatebia omonto oria, Oborimo mbore ororo, tokong'aina buna bono ntebi Magi ng'a enyangi eye nengiya yare Magi naro nenyangi yao. Tintaeti gokoa hard feelings ngote ng'a yaya Magi enyangi eri, nabo yanyorete yachete buya ebinto mbire omanyete omonto aa Magi agocha komoria ng'a chianga chiria chiane ng'aki kwachiroche enyangi yabeire. Nonye bono buna ndigetie tirani ndoche chibicha chia Magi ase ebicha yane. Manya kore ororo. Ase engencho ntatageti ko hurt Maggie, ntebi Maggie gaki aya ee mbuya yachete, oborimo mbore tokong'ainereria ntotageti ko hurt abasani baito's feelings, so nabo orang'ainererie o- o- o- nomanyete ng'a kwang'ainereire, tari ng'a tomanyeti, nomanyete ng'a kwang'ainire Maggie, nomanyete ng'a kwang'ainire moraa ng'a yari mbuya gwacha yangeine engiya lakini orengereri timosa gotebi moraa obomaene nabo ara aiguru, kwarorire? Is a chinde, ntokong'ainereria, ntobasa ko.

Oke, emetwaki eye yabe embe sana, tiga ngo ndatare aiga. Bono kwanyorire richuma ritagete gokonyuoma, eh, yamanya gokobori ng'a aye ebe abachenu, abasacha mbarenge gwatwarire, omanye komotebi ng'a aye, ng'a naye omosacha o Miamoja. Ki! Bono abwo bogwaneti ong'ainererie, ng'a titogotebia omosacha okwanyorire ng'a nabeire ng'a naye omosacha Miamoja, nainwe amachuma mokonya koboria abasubati amang'ana buna ayio ng'a Abasacha mbarenge kwabeire nabarabwo tiga ngo ndatenene aga, tiga ndoche ng'a enetwork nekare iga. Nochi buna ewater fountain eye ekorekana buya. Amachuma owacha kwaboria risase ng'a ang'a aye baba, abasacha mbarenge kwabeire nabarabwo, bono kwamanya kore ororo omonto omanye gogochwata oborimo ng'a yaya naye oyo okabere. Amasase bono oroche oche otebie omosacha ng'a aye no omosacha namba emia. Nacha konywa ime, ng'a kwabire nabasacha imia inche nambaandere naende gwandika bono oborimo mbore buna buna obo goika obe tayari. Togose gochia goteba amang'ana amange ochia gwetagora, yaani oborimo mbore ororo tokong'ainereria intwe etagora igo manya bo. Naende oborimo mbore ororo otatageti abanto in your business. Oborimo mbore buna bono ekero mbwate ebiasara ebi biane omonto akonye kombori ng'a ebinto biria biao ng'ai bono okogora korwa, ng'eaddress. Ndamwarerete tagocha gontiringeria echiiro. Oyonde omanye gochia okoboria ng'a ebiasare ebi agokora, chibesa eria nigo okorosia kera omotienyi oramware, oramotebie rende igo bono gese osoire in your business. Omonto onde omenya komboria ng'a bono teni, spring break eye, nayio okogenda omwaka oyo, nimaete ase ngochia, lakini tindi komotebia. Nigo nkomotebia, naende achake gontebia ng'a mbeke na inche ime. Omanyete abanto mbare banchete chisabu bagochia koigwa nkwande ore ase egete bacharokera, bagocharokera bagocha bagosoreria evacation na abana babo, bagocha evacation babeka omogaka oo omonwe, bagocha evacation babeka omong'ina oo omonwe. Igo tori konya ko- kobe- gote- goetangasa ng'a bono Florida nkare gochia, ng'a bono Mombasa ngochia, buna ogotangasa buna abanto, omanyete abanto mbare ororo banchete gocharokera ebinto bi'abanto. Keracha koira ebinto bi'abanto mwachire iga iga mwaikire vacation kwaira the time of korwa emeremo ewiki engima otimoke omonto omenye koreta omonto onde ogotinda oroka omenye koreta omonto onde omokaye aywo ase evacation igo omonto nabo akombori ng'aki spring break ng'ai ogocha gochi namotebi ng'a tindamanya obwo noborimo so oborimo mboro ororo togokwana erinde twe protect ntotageti abanto basoe in our business naende oborimo mboro ororo. togokwana erinde toonie ebinto biaito ebiasara, na egento getekera ekiya eki oborimo bore ao ao. Bono amasase na amachuma ebori, naki taete mbabori rero iga, ng'a oborimo boria okong'ainereria, ekero okong'ainereria, oborimo bwang'a enchoki okong'aina abanto. Eh, kwarangeria Kenya iga iga nomaete ng'a tomenyeti buya, iga iga nomaete buna ngoito ore mokao, iga iga nomaete ng'a mosa ogo- ogochandete omosacha oo. Naki ekogera okorangeria Kenya gwateba ng'a mbuya tore ande taiyo iga iga. Togotebia omoibori oo ng'a yaya mama nonye inde iga ntomenyeti buya, tata nonye ki inde iga yaya nimbwate obokong'u. Nki gekogera ogopretendia ase abanto ng'a mbuya ore nomosacha oo Lakini nyomba nkwanya gokwanera omosacha oo, Yambeke iga gose nondore boronge. Inki gekorera ore isiko aa okonya kweyaka egekuba ng'a omogaka one, omogaka one, na omogaka oo tori gokwana nere? Nkwanya gosanga nomogaka oo orindete omogaka oo ore bwoo, in fact omenyete bwoo, oruereire chiombe, otingerete omosacha ero esuruari ero buna mokare kobeka chirongi, otingerete omosacha omochibi kabisa, okomotebia ng'a tindi gokoa, Kora eki ogokora. Omosacha gagokora eki agokora gakorigia omokungu onde, naende gwachaka kominyoka isiko aa. Omoku- omosacha naende ore ere nainwe mwatokire abasacha mokare kori na abasubati baino go- gosanga. Eh, kwamanya konyora bono eh, nyanchoka ooria emeremo, ooria.

Mokungu oyo tansigeti. Iga iga Amerika ogotebia abanto ng'a mborangendererete bombwate ebiasara biane ne ekampani yane bono okong'aina abanto gochia Kenya. Okobatebia ng'a nachagete ekampani yane igo onde iga na iga, naende abanto mbaraba bakoruga iga Amerika, riria bakoenda Kenya nario bakogora chianga chinyia barorekana buya. Ime aa bono obareu biyoka, mbarigwe esibie nonya nobwesibie, nonya ebana mbari gokonya. Nonya emeremo mepira nere aa, nabochia barigete ng'a chigolf balls nchire iga iga chiragoaka omotumba gokuna. Omonto amenyete Alaya iga America iga amenyerete obororo, nigo akorangeria mamomwabo amote ng'a mama nonya kinde iga timenyeti buya, mama nonya kinde iga ntoigwanaine nomokungu, mama nonya kinde iga timbwati besa, mama nonya kinde iga. Inche amarwa anyarire, mama nonye kinde iga omokungu otwaetanete, yaani tobwate oborimo, okong'ainereria aye nkwanye konyora ibaga oteebe bomaene. Ebori, ngiye kogera twanchete lies eh? Nomaete ng'a lies will cost you everything. Okong'aina abanto ng'a you are doing well, ng'a I'm doing that, ng'a I am ng'a gento gete. Oborimo rioka rioka aye nkwanye goika ase ogoteba obomaene. Ngiye kogera okonya kong'ainereria. Ebiasara biane biabwatire buya sana, ebiasara biane biacha bikang'iranera buya sana, kogoika nyomba nonya nendagera y'abana teiyo, kogoika nyomba nonya nerenti toraakana, kogoika nyomba nonya negetanda inse okorara. Yaani abanto mobwate oborimo nonye namasase na amachuma aba iga abasani, inchuo kwanera abasani. Abasani bakarema abande bare abarimo. Eh, omonto abwate oborimo rioka rioka ataete kong'aina abanto ng'a they are doing well, they are doing well, ani nyomba nonye nkende nke. Why do we lie so much? Ekero kwa kwa kwang'ainire abanto, who are you protecting? Oborimo mbore ororo orang'ainerie ng'aki nonye nemeremo ng'a nakorire egento gete erinde onyorere emeremo. So you need to have ebinto okorika ase kwabori ng'aki egento eke nkere worthy ng'aine Penny, egento eke nkere worthy ng'aine mama, egento eke nkere worthy ng'aine abasani bane. In fact nimbwate abasani iga America. abasubati, nonya inche inkorakera Nyasae mbuya mono ng'a ntabete omosacha, yaani abasubati mbare bare abarimo isiko aa, ayii ayii ayii ayii let me tell you inche namanyete ng'a abas abasubati na abarimo bare because na tincheti konyora ribaga mbe abasani na abasubati, yaani abasubati abwo onye nabo bakare kong'aina abasacha babo isiko aa like this, hee tiga ndare ritunda. Neminto biambato ebiminto ebikone namanyire, inche namanyete ng'a ng'a women can lie, yaani women can lie, abasubati abagusika, yaani omosubati omogusii buya iga okineti buna mama omwabo na tata omwabo buya, ocha goa America obe omorimo pi, omonto akomoimereri pi, oigwete ng'a omosubati oyo nomorimo pi, omosubati akogaina omosacha oye pi, amasase.

This is an orange nimanye goteebia abanto ng'a nonya narenge matankoria amatindogoro bwama like ng'a namatindogoro nare koria this is an orange minto nonya nabana baito nonya nabasani baito tiga tobundisane goteeba obomaene abasubati mwabeire abarimo mono inche mbaoboete in fact omokungu mokaga gokong'aina rora buna chimbata chiria chikare gose husband and wife chikare koendera amo. Bono mwanyabanto barabwo mbataeti gotaarera amo. Mwanyabanto barabwo inwe mwa- chimbata chirochio chiamanyire ng'a tiga chitaare ibere ibere, ebori aye mwanyabanto, mm, yake Nyasaye one, mm. Yaani inwe mwasinyirwe gotaara babere babere, omosacha na omokungu na omokungu omosacha. Chimbata chirochio echio chirochio chigotara ibere ibere ibere. There is a lot of lessons chikoba learnt koruga iga. Abanto babwate lies throughout lies lies. Why you lying? Minto ebori ng'aki inki ekogera okora- ok- ok- okong'ainereria? Hmm? You don't want people to, to know the truth, eh? Okong'ainereria ng'a erinde oachieve goals, goals ki ogocha goachieve na oborimo? Mh? Kararigererie chimbata echio na- na motandigereri mh? Ya- aye bweka orebori ng'a ng'aki chimbata echi chirochio chire amo igo chigokora ebinto amo kwaye mwanyabanto mogusie ominto gwasinyiri koba amo. Naende ekiagera ndabatebi ekero ogokora oborimo igo ogo- ogosinyuka o- ehealth yago gegosareka. Ekero obwate oborimo igo okonyora depression, ekero obwate oborimo igo okonyora anxiety, ekero obwate oborimo igo okonyora orosete rioka because bono tori koinyora oborimo kwang'ainete abanto, you are always tired eh. Ekero obwate oborimo rioka rioka gwacha kwanyora chi disease chia chia blood pressure because you are always lying mh, omobere ochaka kogwatia mh. Bono nonya na endagera tori koragera buya igo appetite yakobora because bono aye okorete ki? obwate oborimo. Oborimo go interfere bore na oxygen supply gochia obongo bwao. Chimbata echi chirochio nonya chire iga iga ibere inwe chiambae chimbata echi chirochio chiane chire ekina chitare ibere rochio eyende eye ngosoere amache tiga ngotorere gose eyende nenyebwati mabu eyemo yatang'anire yanyebwatire inwe bono inwe Mwanyabanto inwe mwasirie kogenda amo, rora buna chiri chigochengenena amo buya buya buya, ng'a echi chiri, na echi chigoeta iga iga. Inwe mwasirie gochengenena babere babere babere Nyasae abatongete, omotaete mochengenene eyemo yaonchokire eyende eyoonchoke. Chiiria chiiria chigotaarera amo aye bono, Mwanyabanto obwate obongo kobua chimbata echi. gwasinyirwe, ng'aki obongo, ng'aki chimbata chirochio chibwate obongo, eyio yaonchokire, kera eyemo egonchoka na eyende yaonchoka. Ng'aki chimbata chirochio chibwate chisemi, chigo chigocha amo chiatarire amo koyi bono gwasinyirwe, rora buna chigochiera amo buya buya buya, echio, kwarorire? Eyemo gekoirana magega, na eyende yairana magega. Abominto ee, ko intwe bono abanto mwanyabanto twasiirwe goaka chisaabo, totarire amo buya buya baria twachomire twachorire enyuoma? Rora chimbata echio! Bono, ekero kwatwarire oborimo obonge, gwasinywa koyeyana, ekero gwatwarire oborimo obonge, kwarwara. Because bono your body functions, okonya korengereria ng'a inki nang'ainete penny, ogochia kondora anxiety yakonyora. Ogochia kondora, gwachaka goteba ng'a obe inki bono namotebetie, obe nyarebe inki bono namotebetie, okong'aina mpaka kwang'aina abaibori bao, kwang'aina kwang'aina abana bamino, okong'ainire rioka rioka, nimbwate family members abarimo sana, oborimo bori it never takes you anywhere minto, echallenge rero nero eyio, ebichi ndigereretie rero iga nabatebetie ng'a kanya goira advice eyane.

Abanto mbaro ororo barache bakoborie ng'a ya, Mokao indi mwasangete omoerio, omanyete amasuro genyu naro anchete koboria amaswali amachinga. Abanto mbare banchete koboria amaswali amasense, abanto baria you don't respond to them. Kera omonto agokoboria riswali, kabe careful buna oko respond because abanto bande batagete bakoborie amaswali bamanye your business erinde bakoyie emeyo. Naende nabo aba babe abairi bao nabo aba abanto bare very close to you. You don't give all your information. So manya ng'a inki ogweprotect. Tari ng'a rituko rinde rionsi onde gagocha aye gokobori kende gionsi kwamanya kwebwatoka with all the information no young people you are the reason we encourage you people that you know what always tell the truth when you need to tell the truth if you are telling a lie we we protect eki ne story ende lakini tari kong'aina korangeria mama omino komong'aina kwang'aina moka oo kwang'aina omosacha oo kwang'aina the community you are just going around lying to everybody you cannot do that take time And he said, ng'aki obo- oborimo obo nko- nkong'ainereria, ng'aki borankonye, oborimo obo nkong'ainereria, nko- m- value ki boko add ase obogima bwane? Okay? Young people, I come here every day just because of you. Ninwe ntagete eng- eng' encourage, moroche abasongo barabwo nabo baichire iga iga, bakonya gotara na abanto babo, ebori yaye aba bagotara, abanto bagotara, mm? Ebori yaye ng'aki omogusii gwachete iga iga America, omonto kwarwete seino ogacha iga iga ogacha konyorera abana America iga iga. Inki gwakoreire abana bao ekero abana bao bagocha korigereria ogocha konya kong'aina abana bao, ng'a inki kiagerete ngwakora gento gete inki ki. Echi torochi chiakwamire iga iga chiria ibere nchigenderete gotara amo gochia aria. Esomie lesson. Ore iga iga Amerika abanto bande nao bare iga iga, chifamiri nao chire chire iga iga, yaani abanto nao bare iga iga batimogete. Aye ebori ng'a ki? Korusia inwe kwaruete risabu risokinie abana bao? Inki gwakorire kerachenche obogima bw'abana bao? Inki gwakorire ki'ogochenchia obogima bwao? Gose okonya kong'ainereria oborimo bono nabwo omenyerete onibetie alaa ekero ogocha koboka from oborimo bwao onyore ng'a there is nothing you have um People are here enjoying life with their families, spending time with their families, they are playing golf eh Aye chibesa chiao chionsi tintatomire na mama omino okonya gotomera baagachera ng'a bakwagachere, abande mogorete amaremo na amarieta abasubati bamino, abande nekenyoro mokonya gotoma chibese, yaani chibesa chiao bono Abanto bande ore ase obisi kogokia abanto ba isiko lakini abana bao o neglecteti, abanto ba isiko okogokia omosacha oo o neglecteti. Abanto ba isiko nabwo otang'aneti, ayio amatunda aane aye. Torochi abanto ba isiko nabwo obegete number one, abanto bao efamiri yao, eh, kwaretire nyoko nyomba, bono nyoko noo more na omama omuya, amachuma aye arue ase ng'ina Kenya. Mama omino noare nere mogonyakobanga ebinto nere, tori koba orimoke ao. Tori koba buna chimbato chiria, tindochi gose embato ende ya gatato nere iga. Tori kogamba na moke ao kende, chimbato echi chiaratimoke iga aria iga, naende chikoimoka chichake esabari. Okareta mama omino korwa Kenya okamorwa ekero e green card, bono noo are mooo agosirigwa mokao, mokonya kobanga ebinto na nyoko na mama omino, mokao momorere igaa abarigereretie. Kera egento mama omino okobori ng'a mama mama baminto, mama omino mboro onye iso gaa kare Kenya otakoiraneri mama omino iso mh, mama omino noe no noe nyi nyina biara noo arenge mwaye are komogambera na omogaka oo. Naende ng'ai ogatigete tata omino onye tata omino okwete, ere ni mama omino kenya abe oro, abang'ina aba mbache babe abanyori ekerage. Abang'ina aba mwarusike onye mokareta chinyomba echi chiaino mokonya gosikia bakabamura, tinkoiba gento eke everyday goika mbatebi batonyarire. Umm. Noo bare mwa mwabamura bamwabo babo bakogamba nabo bakogamba buna chibesa chibe chibende chibe endamwamu amo ebariete ng'a ng'aki oo ng'a ng'a onye omosacha oo naba buna omwamura oyo one, ng'a onye omosacha oo naba buna omwana oyo one aa. Arendete agokora ebinto chindamwamu chiachaka kobari bono ari nyomba ase bamenyete. Chindamwamu chiabarire mbatageti koirana Kenya. Abande bagacheire chinyomba chingiya mbatageti koirana chinyomba chiri ng'a batige mokamomura gakoria ebinto iga iga chindamwamu chibakesio noo more. Yaani mori gotiga nonye na abana baino baende nonye na embeo barusie nyomba imokie ebinto biaino irana Kenya. Onye kwaretete mama omino iga iga engaki yaisanire omenyete na nyomba mwao Kwanza bakabamura, Irani mama omino kenya ngogosigia ekiara omoyo riogo into regret, because you are always lying, you are lying and you are lying okoira ng'a kera egento mbuya kere, kera egento mbuya kere, you are living a lie. Tokoreta mama omino ache komenya mwao na mokao omokae ng'a things are are okay, is a lie, that's a lie. Onde tabasa gokong'aina ng'a your wife is okay, ng'a my wife nanchete mama sana, no! Bakungu mbanye kobekwa nyomba nonye inche na my daughter iga iga it's not easy even raising girl child is not easy omanye koreta mama omino omobeke nyomba mwao ng'a ndoche kei naende chiachakire ase eye chimbata ndoche nko chikorwana chire gose echikare gochinsa noo chire oroche chire amo mh kwaretire mama omino nyomba noo aragosigia ekimo kao nere okonacha ekina ekere kobe kere kobe mwao eh. Ogocha komenya na mama omino mpaka ri? Inki kwamorusereti Kenya? For how long? Rora buna chimbata echi chigotara ibere ibere, ekero chibwate ebichuchu ngocha chire chiacha nebichuchu. Eh? Inki ogocha koirani mama omino Kenya? Abang'ina aba in fact nabwo batosareirie chifamiri iga iga America. Naende nabatebirie, mochake kobarigereria chinyomba chinyinge. Abang'ina aba baruete Kenya, Bagachaga ne chigreen card, nabo basarire chinyuomo chi'abana babo, nabo batiringire chinyuomo chi chi chinyomba chi'abana babo. Omong'ina are nyomba onye kobiara onye nyomba aenenete kianda gia ikomi ng'a oyo nomwana one, ng'a inche namoretete America. Okamoreta America so what? Tokoragenda bwoo omomura oyo rende ko kwamoretete America osomire ng'a kwagachire enyomba. Onye koboete abarobi, chinyomba bono twagachete chiabeire asara. Onye koboete abarori, tokotebi momura oyo oo na mokamomura bakogorere enyomba, ogende omenye gochia aria Nairobi gochia gokamba. Inki ogokora mwa mokamomura iga igo konya gosigiki mokamomura? In fact abang'ina aba baria nabachinga sana abange, believe me when I tell you, basariri chinyomba chinyinge.

One on one. There is nothing mama agocha gokora. Inche no mwana oye. There is nothing. Nyandoche ibere here we come. So my mom is okay. Lakini inchi gosigiki ng'ina omomura. My friend. Osigiki ng'ina omomura naende enyomba eye eche emenyeke. Ng'ina omomura ngosigiki ore. Ng'ina omomura gese okorigereria iga gwakire igo kwarara. Bono mwakorire abaka abamura.

Omanyete ngotaka mwandora rinde oo, oyo nabegete egesunte ime, buna nanyuomete omokamba, nabo Sydney agocha konyuoma Omoamerica. Timanye kogenda inche komenyera Sydney. Sydney amenye korwa ororo, omosacha omenya gocha ng'a what the F. Penina from Nyandoche ibere inche kobera for my daughter. Omomura one nere aende anyuome omosongo onde.

Tokomoreng'ania omomura korwa chianda chia ibere, ase omomura oyo bagosoka korwa erumu mare atabegeti esaati oete ng'a kwa kwa kwa, bono omama ogotama riria amororire akire gaki, mama nere omanyete ng'a oyo ntatabi ara, lakini momura oyo because abana ba Nairobi. Tabwati conscience eri ng'aki oyoma amobiara so you can imagine ekero ore omosacha omogusii yokobiara noyo are nyomba eh abe abana ba Nairobi they are more more accommodating lakini abagusii mm? ebinto mbire nonyanye my brothers they cannot Ndaseka gaki. Let me go. I'm leaving for the beach at 2 p.m. Kobaletera ande beach eye. I want to see ng'aki egenderete na abana. But I'm just saying

Oroche mama omino oko ande onsi ase okoenda koira mama omino ande abe India aye mogocha konyora chinsa na omosacha oo mora morabera na omogaka oo eh? Oroche korangeria abwo ng'a abu abu mama omino egonte ng'a yaya Penina basacha mbari korangeria igo my friend oyo tari mosacha oria ongwe nyandoche ibere this is not nyandoche ibere but culturally mama tarochi ng'a it is in order ndangerie abwo ng'a abu inchuo

Mamumino bakoigwa naigwete bobe, naende every six months nabagocha iga iga just for one month ko renew a green card koranche. Tari ng'a anche kobera iga iga anya konyonkerera omo anya kobanyonkerera no they need to go home. Beka omong'ina oria apartment, onye omong'ina bwangire pi tata eye tibere na Kenya. Tiga arigie apartment iga iga bono omwakanere apartment. We all need that time alone especially onye tari arrangement mokorete no nomogaka oo gose okorete nomong'ina oo it's very bad. Nyasae oyio nabaire chinsa miles miachire bono I have to go ah, tororane ebeach gochi kore ebeach Ororo abako chimbata chiri just to finish it chimbata chiri no chiramo aye gwatigire mo- mokao gwatigire omosacha oo eh chimbata echi no chiramo nchirasuka nabo chikonya gochieramo aye omogusii Ere obwate obongo, gwatigire mokao gwachire korigia abanto bande chimbata echi chire chinono chire amo iga. Eborie ng'aki lessons ki oresomia korwa ase chimbata echi. Eborie, Ng'aki oroche chimbata echi chitegererete iga iga chikonya chikonya koeya ring'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora? Kwarorire? Chimbata echi naende chikabwekaine eyemo chikabwekaine pi, chibekeire ebinto magoko. So,

Taka gokora emeremo, tekonyakong'aineria ring'ai you are doing well when you are not doing well. Do well kira, naende ekero ogo do well tokonya gotebia banto aye kira igo um abanto banye korora, banye gokoigwa kira kiri. Twara chisiri chiao chie family, tekonya gotebia mama omino kera egento, tekonya gotebia tata omino kera egento, tekonya gotebia abanto emi ebinto binde ogokora kisiri siri, because otakoreti ebinto kisiri siri, okonyora abanto baatang'anire bakoiyire emeria. Nyasae oyio,